hello my beautiful people welcome back to another video if you are new here you know what to do go and press that subscribe button like and comment ndi dami ndi ya khole khole zwi zwa tshiko saina hafhala fhedzi zwi sa ndi uri hango tholiwa mm. vha thetshelesi vhone vhane vho to muthola ya vhukuma contractor o saina na ndi musi ine ra vha nayo zwa zwino zwa vhukuma ndi zwo ri vhathetshelesi vha phalaphala fm ṱanganedzani mbedzi u bva nga ḽa vhuraru ḽa raru ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Fulwana u ḓo vha a mushumeli wa Phalaphala FM konṱiraka o no talatadza o no ita zwoṱhe zwo teaho eh zwi tou vha uri u shuma uri u khou pfala muyani vha ḓo zwi pfa musumbuloni u ḓaho nga nga musumbu tanga a tshi khou amba na khanari a tshi ri tshiko nṋe nda ri hai mani hu si tshiko a ni swinga na vhungoho izwi zwithu vhorave nṋe ndi khou iswafhi ah, ene kha ḓi vho dzula hanefha ha zwi to dina um hmm. na uri nga tshivenḓa ri a zwi ḓivha zwauri hu na u kandiswa matsia ti oh. ee hu na u izi tanga a tshi khou ima ima na rine hafhano ni khou kanda matsia u khou kandiswa matsia zwino kha ri tende uri na ṅwedzi u tevhela u a fulwana ee eh, tanga u kha ḓi kandisa matshia ri a zwi ḓivha zwa uri khasho a si mafhungo sokou puṱedza na amba na vhathetshelesi mm. hu na eh, zwithu zwinzhi zwine ra tea u mu sumbedzisa u swikela a tshi to swika hune ya pfha uri zwa zwino a nga ima nga eṱhe u ḓo vha khou a kanda kha ifhio mbekanyamushumo matshia u ḓo vha o kandiswa nga g voice nga madrumba ho kono muthu ni songo bubisa madautsha vha khou muthamisa lingei upfi ni tshi khou nyanga u bvisa zwa khwine mhm. ni funa u thoma ngo ya hono kondesa ndi hone ha hu nṋei ndi a zwi ḓivha zwo ri u vuwa ye a zwi ngo leluwa ri zwi ḓivha fhedzi tanga o mpulumedzisa re vha songo vha vhavilela i tshi ri awara ya vhuraru nga matsheloni hoi awara ya vhuvhili u ḓo vha fhano vha fhano fhedzi awara ya vhuraru ḓuvha zwi amba uri muthu o no khou ita iḽa mbekanyamushumo a tshi tea u vha hone nga awara ya vhuvhili nḓuni dza khasho u tea u vha o bva hayani nga hanefha nga vhowani nga vhowani vho awara ya vhufumi na vhuvhili hanefho luga eh, so eh, kha ri u bva musi mulovhe geḓaho um tanga i u ḓo vha a khou vha vusa yamba uri zwipuku zwo ita zwa polukwane ri ḓo zwi vhudziwa nga tanga uri zwi vhonela kha tshiṱarata tshifhio o tou vhudza a ri vhoravele arali ho vha hu na vhathu vho no lenga mushumoni zwino a vha tsha ḓo lenga ngauri ndi ḓo vha vusa nga maanḓa ha nga ḓo fhedza ngo tou vha vusa fhedzi nga vhukati ha vhege mhm. u ḓo dovha hafhu a vha navho nga mugivhela a na energy voice oh. kha vha nḓilani nga matsheloni musi ri tshi khou amba nga vha nḓilani ya ya mafhelo a vhege hu na vha nḓilani ya vhukati ya vhege mm. musumbuluwo u swika ḽavhuṱanu mm. heiḽa mbekanyamushumo kanzhi u ḓi wana u na vhahashi vhavhili kanzhi mm. wa wana hu wa munna na wa mufumakadzi zwino roṱhe ri a zwiḓivha uri hu na muhashi wa munna fhedzi mm. ndavhelelo dzi nga vha dzifhio kana iḽa mbekanyamushumo ndi iṅwe ya mbekanyamushumo ine eh, hu khou kulutedziwa fhano na fhaḽa kha nṱanga uri a ya fare fhaḽa nae eh, ndi khou tenda uri roṱhe ri a zwi ḓivha zwo ri kha nḓowetshumo inoni ya radio phalaphala fm zwa zwino i eh, nga vha yona radio yoṱhe inei mbekanyamushumo ya vha nḓilani ya nga matsheloni i hashiwa nga muhashi muthihi zwine ndi vha nḓila yo ḓi rengisa zwi si fani na vhaṅwe mhm. mm. ni tshi ri ndi tshifhinga tshine tsha ita uri mbekanyamushumo ya vhewe sa fane na dziṅwe ri ri yashu i hashiwa nga ndi muima woga mm. fhedzi sa khasho hu na nḓila dzine ri a khou shuma na uri ndi zwa vhukuma uri a ri koni u tsinya ita uri ri eh, ngauri zwa zwino eh, ende hu na hune zwa khou ri shumela hone mhm. fhedzi hu na hune ri a tea u khwaṱhisa fhulufhedziso ndi uri zwa vhukuma ndi zwo uri hu si kale vha ḓo vha vha na muhashi wa vhuvhili kha mbekanyamushumo ya vhanḓelani nga matsheloni oh. ndavhelelo ndavhelelo zwino dzi vha dzifhio a ndi ambiwa zwa uri um vhavhili vho no ḓi amba uri ndi mutholi na mutholiwa vho no ḓi ambedzana uri khou humbela uri ni swikele hezwi mutholiwa dzi ri ha kha vheiwa nṋe ndi khou humbela ni nyitele hezwi fhedzi ndavhelelo vho dzi nga vha dzifhio zwine vhathetshelesi vha nga tea u lavhelela zwone vhorafele khanye kha malugana na ntanga oh. eh, hu na muṅwe eh, upfi tanga u dzula a khou khakhululani ndi pfi ṱanganedzani ri ḓo mu ḓowela ngauri nṋe ndi khou tou dzula ndo imisa na tshanḓa nṋe ndi ḓo vha muthetshelesi muhulwanesa wa wa ṱanganedzani o tou betshela na nga ḓuvha ḽa musi ri khou mu ita dzindingo a ri hai ndi sa ṱuṱuwai ndi khombolo u khakhulula zwiṅwe zwithu a thi pfi ṱangane nṱanganedzeni ndi pfi mm. ṱanganedzani

ndo vhona email i tshi pfi muṱangano ri mbo ḓi founelanaupfi hu na muṱangano no zwi vhona amba nga mini mini sireke a songo tenda hezwi kha ri tende fhedzi ri ri nga hedzi mbuno na hedzi hai zwi ri songo tenda zwino na u khou dzhena hanefho u khou dzhena hanefho kha uri kana ya nga tendi tshiṅwe naitea ra sa langana vhone mutholi vha tshi ri ḓo langana vha ri yo langaniwa ndi ri vha tshi ri langana na nṋe ri vha ri khou vha langana fhedzi tshifha tshihulwane tsha ndangano heyi ndi ya uri khasho i tshimbila zwavhuḓi vho ravela mhm. mhm. hmm. fhedzi a nṋe langa ndo fhedza ndi khou sokou